ewlieni fl-istorja tax-xandir ta' pajjiżna. B'danakollu, Peresso huwa wkoll kittieb ta' diversi kotba f'ġeneri differenti, kif nistgħu naraw fir-rokna li jmiss. Nista' ngħid li jiena twilidt bħala kittieb għax qabel tnissilt Bħala qarrej u semgħieħ, kont nisma' lil ommi taqrali l-kotba, kont inħobb naqra, nisma' l-istejjer fuq ir-Rediffusion, nisma' l-programmi tal-letteratura tar-Rediffusion, u mbagħad komplejt permezz ta' l-għalliema li kelli kemm Malta u kemm barra, ġejt kuntatt ma' kittieba li huma biex ngħidlek il-krema tal-letteratura Ewropea. Kien f'dak il-mument li nista' ngħid li jiena sirt vera awtur, meta inqtajt minn dak li huwa tradizzjonali u bdejt aktar inkun konxju ta' dak li kien qiegħed jinkiteb barra speċjalment ta' letteratura mhux biss Ingliża u Amerikana imma wkoll Taljana u Franċiża u dan għamilni awtur. Fil-poeżija għandek aktar intimità. Il-poeta li jiċċensura lilu nnifsu aħjar ma jikteb xejn jew inkella jmur ibigħ il-karawett. Hemmhekk fil-poeżija trid tkun miftuħ f'dik li huwa sentimenti tiegħek, f'dik li hija spiritwalità tiegħek, f'dik li hija senswalità tiegħek, f'dawk li huma l-ħolm tiegħek. Fin-novelli jew inkella fir-rumanzi jiena nħobb nikteb kemm dawk li huma storiċi, imma l-istorja nagħmilha b'tali mod illi mhux nirrakkonta l-istorja taż-żmien, pereżempju bħal Qassis tal-Belt li hija bbażata fl-1849, imma toħroġ indirettament, b'mod laterali mir-rakkont. B'mod partikolari mbagħad inħobb il-kotba, In-novelli li joħorġu l-intimità tiegħi, il-konflitt tiegħi, l-ispiritwalità tiegħi, bħalma huma wara kollox l-aħħar rumanzi li ktibt, Il-Wiċċ l-Ieħor u L-Aħħar Warda. Jiena għalkemm ma nemminx li l-awtur miet kif jgħidu ċertu kittieba. Imma il-vera rumanz qatt m'huwa lest, qatt m'huwa komplut, speċjalment dawk ir-rumanzi li huma marbuta mal-filosofija tal-ħajja, l-aħħar warda semmejtu li huwa l-awtobijografija ta' ħsibijieti. L-awtur mhux qiegħed hemm bħala moralista, bħala pedagoġista biex jgħallem, imma biex jipprovoka, u hemmhekk il-ktieb isir tal-qarrej. Irid jipprovokah, irid iqanqlu, ma jħallihx indifferenti. Il-ktieb mhux miktub biex tieħu pjaċir bih tgħid qrajtu f'nifs wieħed, imma biex iħallik bla nifs, ma fl-istess ħin iħallik taħseb. Kif bdejt permezz ta' kotba għat-tfal, Karamella Karamellu, Kiku Sika, li huma kotba li ġejjin minn żmien ix-xandir, mill-programmi televiżivi tiegħi, illum qiegħed nispiċċa naħseb ħajti permezz ukoll ta' ktieb tat-tfal. Huwa ktieb li għalkemm huwa miktub għat-tfal, wieħed irid jaqra kif ngħidu bl-Ingliż, between the lines, għaliex hemm xi ħaġa, bħalma huwa Pinocchio, pereżempju, illi jgħodd mhux biss għat-tfal, imma wkoll jgħodd għall-kbar, kemm għal dawk li jħassbu li kibru wisq u kemm għal dawk li jħossu li għadhom tfal.